Zira haw chho pawh chu tluak takin khua a thleng a, Champhaia han thlen zan chuan a nu Teite inah a riak a, a haw chhan a pu lah chu a lo dam nasa mai sia, khaw then awmah ka tu te ho ka han kan kual dawn tiin a lo kal daih mai a, an han nui leh rih thin a, a tukah chuan chhungkhat lei na te kan kualin an vak vel a, chawhnu lamah chuan a nutei nen chuan an veng lamah chuan an phei ta a. Kalkawngah chuan an titi tui hle mai a, mi an tawh apiang mai chuan, Khawnge a changtunu an lo chichian mai si a, zira chuan nuam lo a ti ru hle a. Fianrial tlang pheia an kal lai chuan hmuh tha an hmu ta tlat mai le. Mahpui chu a thiannu nen an thing chhawp an lo phur a, an titi tui em avang chuan khaw dang pawh an hawi lo hle tih a hriat a, an bula zira te lo kal chu an lo hmu lo reng reng a. An hnung lam atang chuan Zira chuan, Hluangpui in va titi tui awm ve, huau huau te hnai deuh tawh em ni? In ngaihawm hle mai a rawn ti a, Hluangi te thian dun chu an hawi hai nasa mai a, chhan lawk na chang pawh an hre lo a. Hluangpui chuan nui chung chuan, U Zir i lo haw ni maw? Keini tak a sin ngai che, khawnge a changtunu i rawn hruai na nge? a rawn ti a. Zira chuan, Changtunun awm hlein em? In hre zawk ang chu. Ti ru i haw tawh ang u a han ti a, Mapui chuan zawite hian Tluangpui kan la hman lo ti rawh a rawn ti a, Tluangpui chuan kan la hman lo deuh rinte bawng kan um tir a, lo nghah a ngai si a, in hmanhmawh viau em ni? Min lo nghak ve u la a han ti a, Zira chuan kan bawr nasa mai si a, han chawl muang thei pawh kan ni loh hi, kan lo va kal mai ange a han ti a, an kal zui ta a, an kal lian hnu chuan Mapui chuan. Tluangpui u Zira hian kan chanchin hi a hre tawh a niang tiraw? Min fiam dan kha. Awi, u Zira hi chu hmu tawh hmu tawh lo tawp ila ka van ti tak em a ti a, a ngawi ta daih a. Tluangpui chuan, Zira hi chu a chhe lo bawr bawr ngawt mai. IAS dobol ai pawhin a thlan awm zawkin ka ring. In tihfuh dawn tehlul nen a lo ler lutuk hi chu a pawi ngawt mai. Haw, muang changin haw ve tawh ang hmiang, a ti a. A phur chu an han in hlan a, an haw zui ve ta nghal a. Zira te in an va thlen chuan an chhung te chu an lo chiar hlut a. An nau nula chuan, Ka u, khawnge kan monu chu a lo ti chuk chuk bawk nen an han nui leh rih thin a. A haw na chhan te chu an sawi a, a chhung te chuan mak an ti hle a. A pa phei chuan. Ramhei leh Chena a hetiang ringawt a, intih der chu a titu hi kan hre chhuak ngei ngei tur a ni, a ti a ti hmak hmak mai a. Chutih lai chuan a thianpa chuan a haw hriain a lo lut ve a, an titi te chu a rawn hre ve hman nual a, midang hriat thiam si loin an thian dun chuan an lo nui tlat tlat a. Zira chu a han insing sak fel chuan chaw ei chu an siam nghal a, a thianpa pawh chu chaw ei ah a sawm a, biaka pawh chuan a ei ve ta nghal a. Zanah chuan thenawm khawveng te chu Zira haw haw hria chuan an lo leng lut hlawm a, Zira te thian dun pawh chu in leng an neih avangin an leng chhuak thei ta lo va, Zira chuan biaka chu riak turin A sawm nasa mai a, a riak ve tak nge nge a. Mut hmuna an thian dun chuan an ti thi a, Zira chuan a nupui nu leh pa te a chunga an that zia te, a nupuiin a thlak hlelh zia te leh a lo haw dawn zana a nupui awm dan te chu a hrilh a. An nuia zat vun hle a, biaka pawh chuan mapui chanchin chu a lo hrilh ve bawk a. Ziran. Mapui'n pasal hual a nei a an hriat meuh chuan a nupui chunga a rilru kawhmawhna zawng zawng chu a bo ta vek em aw tih mai tur hian a rilru chu a na a. Chu bakah amah aia tlangval duhawm zawkin Mapui kum tluang atana an tiampui tur chu a ngaingam hlawl lo va, a theih anga chet lak zui rum rum chu a duh ta a. Biaka chuan, Ngawi teh thian a, Mapui bialpa chu ka hriat zawk tak a ni. Kan khua a ni tih ka lo hre lo. Mei zawk pawha kan college a a kal lai pawhin a fel hle a niang. A hming lang pawl tak a ni. Han inbelh chian na tak kan nei lo va. BA pawh kha a distinction tlatin ka hria. Mapui hi chu a thinfuh theih fu awm hi mawle a han ti a. A chhe lo bawr bawr em a nih saw, mahse a thin fuh leh fuh loh chu kan thu vek alawm. Ngawi teh, i nupui neih an hre hlim phei kha chu a tawrh zia kha a hmelah pawh a lang asin. Mahse ka zahpui deuh che a, nangmah lam hi ka sawipui duh lo va. Mahse tunah pawh rilru nghet tak pu i nih loh chuan, tih khawngaihthlak tawh loh hi a chi zawk ang a han ti a, Zira chuan a chunga ka rilru put dan hi a la danglam hauh lo asin, anih min khawngaih theih te chuan nupui te chu kan malawng lawng ang a ni mai alawm, mahse ka huphurh lam deuh chu a ni, kan chanchin lah hi a hre chiang nasa mai sia, mahse nang i awm a ka huphurh lo ve a han ti a, chutia tui taka an titi lai chuan zanlai ar a lo. khuang ta a, mutchilh zai an rel ve ta a. Zira chu ni thum lai khua ah chuan a cham tawh a, mahse a lung kham ber Mapui chu a duh ang a, kawmna hun a la nei thei lo va. Mapui chu an exam a hnaih tawh bak ah a nu leh pa te chuan an khuah kher nasa mai a, a len chhuah lo mai bak ah rim hleih theih lo in a awm tlat a, in leng tur an kal pawh in a nu leh pa te chuan hawihhawm tak in exam a hnai tawh a, lehkha a zir an ti tlat. A thian tha tak ngial in lenga an sawm pawhin rawngbawla chul an ti lo leh in nghah a ngai tih thu chu a dawn tawk a ni tlat mai a. Tin, a mama pui ngei pawh hi Zira nupui a nih san chinah chuan Zira chungah hian a lungawi lo em em a. Kalkawnga a tawh pawh hian a en ngai lo ring ring a, Zira a va len ve pawh hian lehkha a zir san lo leh tih tur hi a dap sek a, Zira pawh chuan aw san mai chi em ni dawn tih a ti rum rum a, tih luih thila han innawr luih dawn lah in a chunga thunihna engmah a la nei si lo. Zan kha chu an vengah chuan Aizawl Musical Club pakhatin concert an rawn nei dawn a, Mapui chu an veng nula zai thiam neih chhun, A nih avangin mikhual ho chuan chawiawm turin an sawm a, Mapui pa chuan kal ve ta che a tih avangin a kal ve ta a. Concert an chan hma chuan ticket chu Mapui leh an veng nula ho chuan an buaipui a, Mapui chuan neitu chan chang takin ticket chu min lei sak ve rawh u tiin a au lauh lo mai a. Aizawl atanga tlangval lo kal ho chu an chhe lo hlawm bawk a, nuam an ti hle mai a, ticket vel an tih fel chuan concert chu an nei zui ta nghal a. Zira leh an veng ula zo Thanpuii pawh chu hma lamah chuan a thu ve a, Mapuii chu stage ah chuan a thu a, an zai vawi thumna ah chuan an rawn sawm ve ta a, Zaipa chuan a bula tlangval guitar perh sak tu chu a va melh ralh a, a ni lah chu a lo nui sang leh nghal a, Mipuii pawh chuan an lawm hle a, an ri leh hak thin a. Lungleng awm deuh a, ngaih lai mi u ka liam ta nge dam takin aw tih lai chang an sak chuan a hma zawna tlangval thu rilru chu a khawih na ngei mai. Pawn lama thu tlangval pakhat uang lah chuan awi ka rei ring zet hian a lo ti a, mipui chu an nui hak a, musical club ho chuan dar sawm tlang concert an nei a. Dar sawm hnu chuan an chin ta a, an chin darh hnu chuan Zira chuan Mapui chu thlah a tum nasa mai a, tlangval za rual pawhin thlah se ka thlah ve tho ang a ti rilru a, mahse musical instrument vel chu Dapui an tum hmel a a hriat avangin. A pawh duh chiah lo va, Mapui pawh chuan electric guitar chu a lo ak ve ran a. Tichuan mikhual ho thlenna in lam chu a pan ta a, in an va thlen chuan rei vak lo an thu a. Mapui chuan a thiannu chu hawngah a sawm zui ta nghal a, mikhual ho chuan an han ui der. ngial a, mahse haw luih chu a tum ta thauh va. An haw dawn chuan an hotu pa chuan an chawi an chawiawm chungchang a, an lawm thu te a sawi luam a, mikhual tlangval pakhat chu thlah tur chuan a zui chhuak ta nghal a. Pawn an va thlen chuan tlangval pakhat hi a lo ding reng a, an han en chian chuan zira lo ni a, in va haw hma ve lo luh ve ka tum asin a lo ti a, Mapui chuan an la awm alawm i tum te chuan va lut la ni mai lawm a lo ti nghal a, Zira chuan phei ni lo ve nang ni ber in haw tawh si a ka haw. Ka haw ve mai ange, Nui chung chuan a rawn ti a, a zui ve ta nghal a. Thiannu nen chuan veng a inkar kik deuh avangin an inthen ta a, Zira chuan Mapui chu thlah a, mikhual tlangval chuan Mapui thiannu chu a thlah ve thung a. An thiante kal liam hnu chuan Zira chuan Mapui chu an pawt ding chawt mai a, engmah a sawi hma chuan Mapui chuan, U Zir engtin mah min khawih suh, i duhawmna leh i hlutna zawng zawng chu midang hnenah i hlan tawh a, Ka tan hian hlutna pakhat mah i nei tawh lo, thlah thlen kher pawh ka ngai lo, min hawsan daih rawh, thinrim deuh hian a han ti a. Zira chuan, Mapuii chutiang tur a ni hleinem, i hnenah hian thusawi tur tam tak ka nei a, hun tha ka hmu thei bawk si lo va, tun baka hun remchang hi ka tan a awm chuang lo, ti rawh i thu lawk teh ang a han ti a. Mapuii chu a thin a rim hle mai a, U Zir nupui neih chung hian. Hetianga min tih hi i la tum fo a ni maw? Chu sawi tur i nei a nih pawhin i hmangaih ber la nun nge mi hnenah chuan sawi la a ni mai alawm. Hetia chhe chhawl ang lek a min hmang hi ka duh hauh lo a nia. I hmangaihna kawng bum boh deuh hi tawrh nawn ka duh tawh lo. A zan a rei tawh si a, kal ka duh min chelh tawh suh a ti a, kaltum chuan a chang nasa mai a. Azira chuan chelh nghet sauh sauh chung chuan, Bapuii a va mak awm vile, kei pawh thiam ka inti bik lo, mahse nang pawh i chanchin chu ka hre vek tawh. Mi nupui hualin nih pawh ka hai lo asin, mahse ka hmangaih tlat si che a, ka thusawi vawi khat tal min ngaihthlak sak hi ka duh a ni, chuvangin hun vawi khat tal min pe turin ka dil che. Chumi i thei loh chuan i haw dawn miah lo. A ti ta bur mai a, Mapui mang ang chuan a nih leh u zir hun chu ka pe mul ang che a ti ve ta a. A nih leh engtik hunah nge ni ang Zira Zira chuan a lo ti a, Mapui chuan naktuk dar sawm velah fianrial tlangah sawn lo awm la, thingphur turin ka lo chhuak ang a, Tlai tlanga. Sasaw ding lian ber saw i hre phawt ang a, Sasaw bulah sawn min lo nghak dawn nia a ti ta a. Zira pawh chu a lungawi ve ta mai a, Mapui chu an in thlengin a va thlah ta a. In an thlen chuan kut kaiah an in mang tha ta a, Mapui chuan Zira hmuh chu a tum lo nasa mai a. A hmuh theih loh tur thu chu a ziak nghal a, a tukah chuang i pek tir tur chuan a lehkha ziah chu lukham hnuaiah chuan a dah tha a, a mu ve ta nghal a. Mapui chu zing takah a tho va, tui chawi turin a chhuak ta a. Tui chawi pah chuan a thiannu Tluangpui te inah chuan a kal nghal a, zan lama Zira nena an intiamna hlen loh a tum thu chu a hrilh a. A thiannu chu Zira lehkha peksak turin a ti a, Tluangi chuan a thiannu. Kum dan chu tha a lo tihpui hle a, a theih anga Tanpuii a lo intiam a, tichuan an chhuak dun ta a, a thiannu chuan Zira te in lam chu a pan ta vang vang a, Zira chu a va pe a, Zira'n lehkha an chhiar chuan ti hian a lo inziak a, Dear Zira, a hmasain i mi ngaihdam ka han dil a che, nizana ka thutiam kha ka hlen theih dawn loh avangin ka han hriattir che a ni, ka rilru luhlulna zawng zawng Sawmkhawm in i miphatsan na nasa tak avang hian ka theih ang a, phatsan zui ve che ka tum a. Tunah hian i hriat ang in mi nupui hual ka ni tawh a, chuvang in nang nena kan thu tiam hi ka hlen chuang ka pasal hual lakah ui re ka ni dawn a. Chu bakah mi nupa tibuaitu ka lo ni dawn bawk nen, mingchhiatna hlir khum tu nih chu Tlem ta la, ka chunga zahngaihna nei i nih chuan i remti bikin ka ring lo. Thudik ka rawn sawi hi lo ngaithiam hram ta che. Yours Mapui tiin Ziran an chiar zo chu a ngui ruih mai a, a tum dan leh a lo inhnemna zawng zawng chu a thlawn a lo ni zo ta si a. Mapui hi amah hmangaihtu dik tak ni a, a hriat avangin a nupui neih dan chhan chanchin te leh tun tuma a lo haw chhan te, an hriat bawk chuan a tan hun tha la inhawng dawn niin a ring tlat a, mahse a suangpuahna zawng zawng te chu a thlawn a lo ni zo ta a, Mapuii chuan a pasal hual phat san lo turin a hmangaih ṭhenna bia thu a pharh nghum ta si a, Engtin nge ka lo tuar ang i zun leh ngaih hi a na lua e ka tan zawng Mapuii tiin tia ṭah ruai ruai tak a nâp tawh a. A tan chuan khua a awm reng pawh awmzia awmin a hre tawh lo va, tin a nupui rilru hah taka awmtirtu Mapui nen ṭhenna bia thu thlentirtu chu a haw hluah hluah mai a. Mapui'n ṭhen tawh mah se ṭhen ve reng reng a duh ta tlat a, lehkha chu a ziak ta nghal a, a ziah zawh chuan a nau chu dak inah chuan a thlak tir a, tin. Amah pawh Shilawnga chhukthlak leh nghal mai ai chuan exam hma chu Champhaia a ni tein a awm a, exam dawn tep a chhukthlak chu a tum ta a. Tichuan Champhaia riak tur chuan a insiam ta a. A kal dawn chuan a nu chu a hrilh a, tin biaka lehkha tur a ziah chu a lo lo va pe turin a hrilh a. Tichuan Champhaia riak chho tur chuan a kal ta a. Zingni chhuak chu a mawi hle mai a, mite chu an zi sung sung mai a, zira chuan a ni te tukverh atang chuan an veng lam chu a thlir vang vang mai a, a thianpa chuan a lehkha chu a hmu tawh a nge maw tiin a ngaihtuah a, a chhan chu chau a ti em em a. Mapui theihnghilh theih chu a chak ngei mai, mahse chu zawng thil harsa a ni tlat mai. Mapui a hmangaihna chuan zual lam a pan tawlh tawlh a, lungaihna chhungpui chuan a hual tan mek a ni zawk. Biaka pawh chuan a thianpa leh kha chu a lo hmu tawh a, engtia tih tur nge ni ang aw tiin a lo inngaihtuah buai ve nasa mai a. Engpawh ni se Mapui chu a thianpa tana. Kawmsak leh chu tulin a hria a, Ni ngah ni tlai a ni a, biaka chu a lo tum lawk tawh angin Mapui te inah chuan a va leng ta a. Mapui chu amah chauhin inah chuan a lo awm a, rawn a lo bawl mek a. Biaka a hmuh ve leh chuan tawngkam tawngkam zangkhai deuh hian, U biak lo leng thu rawh a lo ti vat a. Biaka chuan, I va buaiawm ve, ka lo bawlpui dawn che em ni? a han ti a, tichuan takstap chhak lamah chuan an thut dun ta rat mai a. Rawngbawlh pah chuan an titi bawrh bawrh a, Biaka chuan Mapui hnenah chuan zira chanchin tlangpui chu a hrilh a, tin, tun ṭuma a lo haw an phiar ruk dan te, nupui a neih dan te leh. A mak leh dan te chu kim chang takin a hrilh a, chu bakah zir a rilru hahzia leh mang an zia te chu a hrilh bawk a. Mapui chuan biaka tawng chu ngun takin a lo ngaithla a, a hmelah chuan a rilruna hle a ni tih a hriat mai a. Biaka hnenah chuan, U Biak, U Zira chuan keimah vangin a nupui a chhin a maw? Awi, U Biak, U Zira awmdan hi hriatthiam a har ka ti em e. Kan vanduai tlang a nih hi. Chuti nih chuan kei pawh rilru nuamin pasal hi ka nei bik chuang dawn lo. A dik tak chuan rilru nat takin a sin ka then ve tho ni. Nang pawhin i hriat vek tho kha. Mahse a tawk e, patling a ni a, Shillong a zuk thleng ang a. A nu in a rilru ha chu a lo thawi dam sak leh thauhin ka ring. Tichung chuan pindan ah a luh san ta daih a. Pindan atanga a lo chhuah leh chuan pillow case leh puan hi a rawn keng chhuak a, biak a hnenah chuan a pillow case leh a puan chu a pe ta nghal a, biak ah chuan Mapuii i ngaihdan chu dik dik ka ti thei lo, hei hi hmangaihna din thar leh nan a ti ka han ti anga naktuk ah ka rawn hruai haw leh dawn, ka thianah hi ka lainat takzet a ni, ti em a rilru hah a a awm ta mai hi. Amah pawh hi lunglengin a la fam thei hial ang tih pawh hi ka hlau hlel lo ve. Patling awmze nei lo tawp a, kan han awm tawh hi chuan na men lo tak a ni. I hmangaihna chu hlan kir hlan kir leh hram mai ta che, harsa i ti hle em ni? a han ti a. Mapui chu a rilru buai hle a ni tih hai rual a ni lo. Tapchhakah chuan a thu kun lap mai a, biaka pawh chu a en tawh lo reng reng a. Aw tham chiang khian biaka zawhna chu a han chang a, U Biak ka hmangaihna hi a tan chauh asin, serh thianghlim tum a ka intiam tawh a ni. Mahse awmze nei lo, boruaka tham ral mai tur chuan ka phal aw zawk thei nem. Chuvang chauh chuan a sin hetia ka awm ni, U Biak U Zira hi chuan min va han ti mang ang tak em? a ti a, a hmai a hup a, tapkik tapkil lam chu a hawi ta daih a, Biaka chuan, Mapui tunah zawng Zira hian a ti lung ngai nawn leh tawh ngai lo vang che, ani pawh nangmah ang bawk hian a sin a awm ni, tunah chuan Engmah engmah khawlmawna a awm tawh lo vang, keimah ngei pawh chu chu a mawhphurtu nih ka intiam e, a ti a. Mapui chuan, A nih leh lo, haw leh phawt mai teh se, amah nen pawh engkim kan sawi fel ang chu, keipawh lehlamah ka lo kawlh awk tawh si a, mahse kan hun tawngin zir ta hek lo, nupui a lo nei kher kher hi chu a pawi a nih hi, a han ti a, biaka pawh chu hlawhtling inti takin a haw ve ta a. A tukah chuan biaka chu Champhai lam pan chuan a kal ta vang vang a, Champhai a han thlen chuan Zira ni te in lam chu a pan nghal a, a han thlen chuan Zira pawh a lo awm a, a thianpa a hmuh chuan a lawm ve hle a, engmah pawh sawi hmasa lo chuan enge chanchin a lo ti ringawt a. E khai i Julia thi hi zawng a ngaihna a awm ngawng lo a nih hi, enteh hei hi a a ti a, puan leh pillowcase chu a rawn phawrh chhuak a, pek pah chuan ṭhenna bia thu a hlan a hlan che a nih kha a han ti a, Zira chuan thinrim hmai zen ṭeuh chung chuan min hlan a, min hlan nawn leh maw a han ti a, a han ti a. Biaka chuan a thianpa chu fiam chi nia hriat loh avangin Mapui nena an thu sawi dun chu a hrilh ta vek a. Zira chu hlim hlim tak te hian a hlim a, a thianpa chu a thawk lawk a, a pawm kang ta lo lo mai a. Hlim em em chuan a zilhna leh a thu anga piang pawm turin a han intiam zui a. Chumi ni tlai lamah chuan. Nunhlui puan ang din thar din thar leh turin an veng lam chu an pan dun ta a. Khua an va thlen chuan Zira te inah chuan an chawl hmasa a. A Zira chuan mapui lehkha tur chu a ziak nghal a, a thianpa chu zan a lo va pe turin a ti bawk a. A lehkha ah chuan a tukah mapui chu hmana an tiamna hmun fian rial tlanga inhmu turin a ti a. A zanah chuan biaka chuan Mapui chu a va tlawh a, lehkha chu pek pahin zir an nen a, an lo haw thu chuan a hrilh a. Eng pawh ni se Mapui pawh chuan zir a duh thusam ang chu zawm ve phawt a tum ta a, lehkha pawh ziak hran loin biaka chu a thianpa lo va hrilh tur chuan a chah ve ta nghal a. Nang nge khua nu tuah rem sa i lo ni e mam bawih, a tu khua a lo var ta a, mi pahnih te rilru chu engtin tak awm ang maw? Mapui chu zing takah a tho va, na dang pawh thawk lo in lehkha a zir nghal a, lehkha lehkha zir e ti lo in dawhkan chu a bawh vang vak mai a, chu mi tuk chuan a thiam hnem awm ngei mai. Zing chawihkham chuan thing phur tur chuan a chhuak ta a, zira pawh chu thing tuah pu turin a lo chhuak bawk a. Thing pu tura kal si a nalh ang reng hle mai. Mapui hmaiah lah lipstick leh powder bang bik hek suh an intiamna lam chu an pan ta ve ve a. Zira chu a lo va thleng hmasa a, Mapui pawh dar kua velah chuan a lo thleng phei ve hnak hnak a. Mapui lo thlen chuan Zira chu. Thing bul phenah chuan a lo biru a, Mapui chuan khaw lam pang kawng chu a hawi a, a en ding hle a, thing bul phenah chuan em chu a dah a, thut hmun a rem lai chuan lehlam thing bul phen atang chuan Mapui ka tik tih thawm chu a han hria a, Mapui chu a rawn leh hawi a, zero chu a piah se saw buk hnuai atang chuan a rawn chhuak a, Mapui chuan i ngei awm e a. I la kal lo em u ka ti asin i va han awm herh thiam tak, Nui chung chuan a rawn ti a. Zira chuan Mapui banah chuan a kai a, a lo chhuah nasa saw buk hnuai lam chu an pan dun ta a. An han thut fel hnu chuan Zira chuan Mapui chu a han kuah a, Mapui pawh chuan Zira chang niam han bel leh chu hrehawm a ti bik lo a ni ang. A pangchang thiam ve hle a, Zira chuan Mapui hnenah chuan an inchhen chhunga a lunglen zia leh Amah avanga hrehawm a tawrh hnem zia te chu a hrilh hmial hmial a, Mapui pawh chuan a khawngaih ve hle a, thu sawi ve thu sawi ve lo mahse a chet zia ah zir atana in pum pek zia chu hai rual a ni lo. Zira chuan Mapui hnenah chuan Mapui hman zan concert na a ngaih lai mi u ka liam tang nge dam takin aw i tih ringawt kha keimah em ni min tih maw min han hrilh teh tih pahin a biangah chuan zawite in a han fawp a. Mapuii chuan zir a kuah chial chung chuan, U Zir nangma tan ngei a nih kha, kha hla kha ka sak ni. A dik tak chuan nang nen hetiang hun hi kan tawn leh ka ring tawh lo a, tumna chhe te pawh ka nei tawh lo asin. Tunah hian ka chanchin duhawm lo tak hi i hriat fek a ngai a ni. Khawnge heti. Khawnge heti chung chuanin ka duh ang ka sawi thei dawn lo. Nula fel tak angin ka thu tha phawt anga kan chanchin hi ka han hrilh vek ang che tichung chuan Zira kuahna atang chuan in lak hralh a han tum a Zira chuan Mapui duhawmna chuan a lo ti chi ai zo vek tawh a mahse Mapui chu a tan nasat em avangin a kuahna chu a thlah ta a han sawi ta che a ti ve ta a. Mapuiin Mawiah nena an chanchin a han hrilh meuh chuan Zira chu a rilru an a thar leh thut a. Mahse, ama lam a han inngaihtuah chuan Mapui pasal hual a neih dan leh Mapui chunga Mawia lo chet dan thleng pawh chuan a dem thei a ni lo tih a inhre chiang hle si a. Mapui hnenah chuan, Mapui a pawi lo ve, nang chuan engmah thiam lohna i nei lo, keimah thiam loh vek a ni. Keimah hi min ngaihdam, min ngaihdam a tul zawk a ni. Heti chung pawha ka tana i la rinawm hi hei bak eng nge phut tur ka neih chuan le? Tunah hian ka ta i nih chuan Mawia lak atang chuan i fihlim a ni mai lawm ni? Mapui khawi maw? Mawia'n a chan pual tura a lo dah tha chu tun darkar ngei hian kan chhuhsak teh ang. Ani chuan i duh loh chungin a lo chhuhsak che a tum maw? Kei chuan kum tluang atan i phalna ngeiin ka dil a che rem i ti em? Tunah ka ta i nih loh chuan. Kawng a awm ta lo, Mapui engtin nge min chhan dawn? a han ti a, Mapui chu ngawi vang vang a, U Zir, eng lai pawhin i tan chuan ka inpeih e, pumkhat kan nih tur ang ngeiin vawi in ni atang hian i hnenah ka cheng ve nghal dawn a ni a, a ti ta. a ti ta tlat mai a zira chuan mapuii ni rih lo ve nak ti mai hi nang leh ke exam hun tur a ni tawh a kan tan a tha lo zawk ang exam zawh ve leh ka lo hawng a tichuan tuma dip dan lo in lai khum zal na hmun khat ah kan leng tawh zawk dawn nia mapuii ka thu chu i hnial lo ti rawh a ti a mapuii chuan zira chu dan a tum bik ta lo a ni ang a chhang zui ta bik lo va tlai ni tla tur chuan fian-- fianrial tlang chu a chhun pa phut mai a sasaw buk tawi luih leh a vel phul hnim hring dup mai te chu a rawn chhun paw sut mai a mapui chuan zira chu tanga la bei tlat chung chuan u zir i ta tak tak ka ni ta min phatsan lul tawh suh ang che aw min phatsan leh chuan ka nunna hial pawh hian a tuar ang tih ka ring hlel lo ve a han ti a zira chuan-- Ama Pui ka phatsat ngai lo vang che, nang nen hian engmah in min tihbuai ka rem ti tawh dawn lo. Thihna chauh loh chuan engmah in min then lo vang tih hi ka tiam a che. I pasal neih hun pawh November thla ni lovin October thla chantirh lamah kan sawn zawk dawn nia rem i ti em? Nui sang chung hian a han ti a. Mapui chuan. U Zir, engkim i thu vek alawm, i ta ka ni a, i rimruatna ang apiang chu ka sawi sel ka sawi sel thei a awm love a lo ti ve bawk a, khua a lo tlai lam ta bawk a, inkham lo takin haw zai an rel ve ta a. Mapuite exam hun chu a hnai tawh hle mai a, Zira nen an inkawm chawlh kar hnihna ni lai mai chu a ni tawh a, Zira nen pawh chuan chhungte mitmei ven chul nen, Hun thawl pawh an nei thei meuh lo va, Zira pawh a lung kham ber chu a tan in pum pek tawh bawk a, a zirlai chu a chhunzawm ve ta a. Khawpui exam buai chhung chu hmuh a tum ta bik lo va, thawh tan tlai chuan Mapui chu exam tur chuan Champhaiah a riak chho ve ta a. March ni sarih atanga ni sawmhnih pahnih thleng an exam hun chhung a ni a, Mapui chuan exam chu a hup phurh hle a. Rilru chi ai ang reng tak a, a hun tam zawk a hman avangin pass zo pawhin a inring lo va, an exam zawh zan chuan inthlah a thianten an rawt avangin a haw thei ta lo va. An exam zawh zan chuan an thiannu Sangi te inah chuan inthlahna chu an buatsaih a, an thiannu Maliani chu a pa inkal ve a phal loh avangin a pa bum dan an han ngaihtuah rih a, Maliani hi nula fel tak a ni a, Kohhran pawhin an veng nul a, ah chuan an chhawr ber te zinga mi a nih avangin a pa pawh hian a khuah kher hle a. Khawvel lam thil hlimhlawp bawlna ang chiah phei hi chuan chhuah hi a phal ngai lo a ni. Zanriah eikhama chuan Sangi leh Mapui chuan Maliani chu inkhawm turin an zuk sawm a, a pa chuan inthla intum a ni lawm ni, zanrei lam inchuh leh pek dawn a ni lo maw? Lalliani phei chu tel ve ka rem tih aw zawk lo a lo ti hlur a, Sangi chuan, Kan han tum zet na a, kan chhut leh rih nih hi, zanin chu kan thusawitu pa kha a la cham bawk a, Fellowship lamin kan inkawm hlim ang chu a thusawi lah chu kan exam lai a nih vangin kan ngaithla ve hman mang si lo va, ti rawh Malian, inkhawm dar pawh a rik tawh kha, i inkhawm ve dawn a nih chuan han insiam nghal rawh a han ti a, a pa chuan, Han inkhawm ta che u. In thlah dawn emaw ka in in thlah dawn emaw ka ti a, ka rem tih loh zawng a nih avangin a sangi te pawh ka han vin hlut a, mahse ka rilru ang ka lo kalpui thui deuh a ni. Han inkhawm rawh u, nui huk huk chung chuan a ti a, a nu chuan a pa tawng chu a rawn zawm a, Maliani pa hi zawng pathinchhe ngang hi a ni a, Thil zawt chiang lo hian a vin leh hlut thin a, a zahthlak em mai a rawn ti ve a. Sangi te thian dun chu an nui tlat tlat a, Maliani pawh chu a rawn insiam peih ve ta mai a, inkhawm tur chuan an chhuak ta a. Sangi te in an va thlen chuan an thian te chu an lo awm nual tawh a, ar ar kan tur chu Maruata chuan a lo puah mek a, Sangi te thian ho an hmuh chuan a lo nui var var a, Mapui chuan kawngka an luh rual chuan. Awi, Marwat a nuam dawn lutuk a rawn ti a, Marwat a chuan, Dawn lawm ni a lo ti a, e khai Malia ni pawh a lo lang ve hlui mai, Pu Strick-a chu in rawn bum thei hrang maw a han ti a, kan rawn hruai chhuak thei lo teuh asin, Mapui nen kan va lut chu a enga mah hma in min lo vin hmasa ringawt a, mahse kan chemkalna lam hi a ni ve khawp a, ka than bum leh ta zaih a nih kha. Inkhawm khawmna pindanah chuan an phei ta a, Thanpuia chuan record vel chu a lo buaipui a, a thiante hmel an hmuh chuan ka suh vak pek a, an uar a lawm maw le? Nui chung chuan a lo ti a, Sangi chuan nui har har chung chuan a lo lam ful leh pek a nih chu chhim leh hmar hawi chung chhim leh hmar hawi chunga. Sap lam hi, sap lam hi zawng a buaithlak thin a nih hi a han ti a, Puia chuan record chu a han khawih tha ve leh mai a, tichuan hlim takin an sut thlet ta hnawk hnawk hlawm a. Maliani chu a lam ve ngai vak loh avangin eitur vel chu a lo buatsaih a, Sangi leh Thanpui chu, Maliani chu a lam ve ngai vak loh avangin eitur vel chu a lo buatsaih a, Sangi leh Thanpui chu an lam dun a, an thian dun. An thiam dun bawk nen. An inhmeh hle a, Maruata arpuah zo pawh chu phur em em in partner pawh nei chuang lo chuan a rawn su ve lawp lawp a. Choka lama arsa kan rim lam chu a hmui tui kher mai a, Sangi chuan Ka hah tawh em mai, kan arsa kan rim in min ut tawh bawk si a tiin thuthmuna rawn rem ve a. Chutih lai chuan an thiante pahnih Zuala leh Rama chu an rawn lut ve a, Zuala chuan Mapui chu a rawn pawt a, an han lam dawn ve ta a. An lam dawn chauh tih ah chuan record zai chu a tawp ta a, Zuala pawi ti lutuk chu a check vawng vawng a, record awmna lamah chuan a tlan phei a, a hla duh ber mai. Paper Roses Mary Osmond sak chu an play ta a. Zualia te thian dun chu an rawn zawm a, I thought that you would be a perfect lover tih sat chung chuan an su hnalh hnalh mai a, Mapui leh Zuala pawh chu an lam tui ve hle mai a. Maliani leh Sangi nau chuan Sakan leh Reilo te chhung emaw an tih lai chuan dar sawm pakhat a lo ri der tawh mai a. Baliani chuan a thiante hnenah chuan, Kei chu ka haw, ka haw mai a tha zawk ang. Fellowship lah chu an bang tawh si a, Sangi min va thlah mai rawh a ti a. Sangi chuan, Ni e, Baliani hi tunge va thlah ang? Mapui nen kan va thlah mai dawn em ni ang? Va thlah fel ila, keini ho chu kan free bawk a, tleivar thak ang aw, a han ti zui a. Mapui chu a va sawm a, Baliani thlah tur chuan an intintuah ve a. Chutih lai chuan Marwati chu a lo lut a, Mapui khaw nge in kal dawn a rawn ti a, Mapui chuan Pu Srikan a lo hauh kan hlau si a, kan va thlah dawn a nih hi a lo ti a, Zuala chu record bulah chuan a thu a, In the misty moonlight tih chu a rawn play a, Marwata chu a lo ding a. A ho mai mai, la haw lovang, ka lung a leng dawn chauh mai leh nghal. Ti teh, Malian i han lam dun teh ang a han ti leh a, Maliani chu a pawt zui nghal a, Maliani chuan, Ka haw dawn, min chelh tawh suh, i hre chiang lo a nih hi, ka haw hi boruak thatna zawk tur a ni, khawmaw Marwat min thlah teh a han ti a, Marwat lah chuan thla tum der mai si lo va, chutia an inhnial buai chhung chuan dar sawm pahnih lo hre diau tawh mai a. Sanghi nau nula chu hmanhmawh deuh hian a lo lut a, Maruata leh Malian i lam dun chu a rawn pan a, Malian ka pindanah va bir ru vat rawh u, i u lo kal ania a rawn ti a, Malian i chu hmanhmawh deuhin pindanah chuan a lut ta a, a lut fel chiah chiah ah chuan Malian i u chu lo lut a, thinrim deuh hian Sanghi khawnge Malian. Sanghi, Khawnge Maliani a rawn tih a, Sanghi chuan, Kan inkhawm a, inkhawm banah fellowship na ah kan kal dawn a ti nih kha, keini pawh kal kan tum tho va, mahse kan thian te hian in thla kan chhulh tawh kha, an rawn thar thaw leh ta si a, kan kal ve ta lo a nih hi a lo ti a, Maliani u chu a thinrim tawh hle a. Sang hi lam hawi chuan min han hrilh vat la a ni mai fellowship na ah pawh a kal lo va dawt hi mar zet hian ni sawi a ka ring tawh hlawl lo che a han ti a sang i chhan leh hma chuan thanpuia chu a rawn enroll ve ta a maliani u hnenah chuan zika i ring hlel a nih chuan sang hi te in chhung hi i farnu chu zawng la ni mai lawm mi hrelo chung chung sawi luih tir tum hi miten awm ber ta a ni tih ka hre la che tuna chang i ti dan anga i ti leh vaih chuan tawng lui thei lo turin ka siam ang che i far nu chu zawng thuai thuai la chhuak nghal vat ang che a rawn ti ve ta a zika pawh chuan thinrim hmai sen teuh chung chuan sangi te in chu a chhuah san ve ta a. Zika ka chhuah hnu chuan Sangi pa mu chu a lo tho va, Sangi hnenah chuan Mami ṭin tawh mai rawh u, ma Liani chu a haw hreh deuh hlek leh keiman ka va thlah mai ange a rawn ti a, ma Liani pawh pindan aṭang chuan a lo chhuak ve tawh a, Sangi pa hnenah chuan ka pu keiman ka haw mai ang tumah min thlah lo zawk u la a ṭha ang a rawn ti a, ma Ruata chu a han melh ralh a, tichuan an ṭin darh ta hlawm a. Mapuii chu Sanghi te inah chuan a riak a, Maliani chu Marwata leh Zuala chuan an thah lui ta thauh va. Maliani te in bul an va thlen chuan Maliani pa chu a lo inhrausa nasa mai a, an han in en ren rawn a, Maliani lut huphurh lutuk chuan Marwata banah chuan a va vuan ta chawt a, Marwatka tan hian nula chhan hi engmah a awm ve lo. Zan ina kan inthlah hi thla thum vel a sawi leh ang a, ka huphurh em mai. Suizawm ngam ta lo chuan a ngawi ta daih a, Marwata chuan a khawngawih em em a, Malian ni kut na deuh a a hmerh sak pah chuan, Malian a buaithlak a nih hi, kan in lamah kan haw mai dawn em ni i hre em a han ti a, Malian ni chu a ngawi ta reng a, Zuala chu a rawn tawng zawm ve a, Ni e, Malian Marwata remruatna chu zawh zawm ve mai rawh. Then rual te pawh duh ang a kawm phal lo, pa hrunh reng te chu i tan pawh nula hman a awm chuang hleinem a lo ti ve bawk a, tichuan an inzui haw chu a ni ta reng mai a, Mapui pawh ma leh an i te an inneih avang chuan chu mituk chu a cham leh ta a, an exam zawh ni thum tlaiah chuan an vengah chuan a haw phei ve ta a.